یانەی سۆران لە نێو یاریگا و بەردەم هاندەرانی میوانداری یانەی شێخانی کرد. یاریزانانی شێخان بۆ قەرەبووکردنەوەی دوو شکستی ڕابردووی سۆرانیش بە ئامانجی دووەم سەرکەوتن دەستیان بە هێرشبردن بۆ سەر گۆڵی یەکتر کرد. یاریزانانی شێخان بە گروپین یاریان دەکرد و لە خولە چینۆ شێزاد حازم گۆڵی یەکەمی یاریەکەی تۆمار کرد. یاریزانانی سۆران ریزەکانیان رێکخستەوە و بە چەندین هێرش وڵامیان دانەوە تا لە خولەکی سی و هەشت یاریزان سەیف حەمەد گۆڵی بەرامبەربوونی بۆ سۆران تۆمارکرد. دواتر یاریزانانی شێخان بۆ جاری دووەم تۆڕی سۆرانیان هەژاند، بەڵام داوەر فیکەی ئۆفسایدی لێدا و گۆڵەکەی هەژمار نەکرد، بەم ئەنجامەش جێمی یەکەم کۆتایی هات. لە جێمی دووەمدا یاریزانانی سۆران هەر زوو دەستپێشخەریان کرد و لە ڕێگای یاریزان عومەر عەبدوڕەحمان لە خولەکی پەنجا گۆڵی دووەمیان تۆمار کرد. بە ئامانجی ڕاستکردنەوەی ئەنجامەکە یاریزانانی میوان هەوڵی گۆڵ تۆمارکردنیان دەدا. لە بەرامبەردا یاریزانانی یانەی میواندار لە هەوڵی تۆمارکردنی گۆڵی سێیەم و دڵنیاییدا بوون. لە هەوڵێکی یاریزانانی یانەی شێخان داوەری یارییەکە فیکەی چوونەدەرەوەی تۆپەکەی لێدا، بەڵام یاریزانانی یانەی شێخان ناڕەزاییان دەربڕی و پێیانوابوو تۆپ چۆتە نێو گۆڵ، دوای مشتومڕ ئەم جارەیان داوەر فیکەی گۆڵ و دوای یەک خولەکیش جارێکی دیکە و بۆ جاری سێیەم بڕیارەکەی گۆڕی و گۆڵەکەی هەژمار نەکرد. سەرەنجام یاریزانانی یانەی شێخان لە خولەکی هەشتا و پێنجی یارییەکە یاریگەیان جێهێشت و داوەریش دوای تەواوبوونی کاتی یاسایی بە سەرکەوتنی یانەی سۆران بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک فیکەی کۆتایی یارییەکەی لێدا. دوایی جەماعەت هاتن جەماعەتی یانەی سوران هاتن تهدیدیان لێکرد بڕیارەکان پاشگەز بوونەوە و ئێمەش قبول ناکەین ئەوە سکاڵای خۆمان هەبیتن و سکاڵای پێشکەشی اتحاد دەکەین یاریێکی زۆر زۆر گرنگ بوو بۆ ئێمە بۆ ئەوی بینە سەداڕە یان ئەوە تا یاریەکانی تریش داخوا چۆنن بەڕاستی ئێمە زۆر زۆر دڵخۆشین بەو بردنەوەیە. بەم سەرکەوتنە یانەی سۆران بووە خاوەنی حەوت خاڵ بە دوو بردنەوە و یەکسانبوونێک یانەی شێخانیش تووشی سێیەم شکستی لەسەریەک بوو. یاریزانانی یانەی سۆران سێ خاڵی دیکەیان خستە سەرهەگبەی خۆیان و نزیک بوونەتەوە لەو ئامانجەی کە دەستەی کارگێڕی و هاندەران داوایان لێدەکەن، ئەویش گەیشتنە بە خولی نایەبی کوردستان. تەیفور محەمەد کوردستان بیست و چوار، سۆران.